Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler, gelin-gyzlar. Hemmäňize hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz diýýäs. Salam aleyküm, salam watandaşlar. Fatma abla salam. Aleyküm salam Tuğçe. Salam Oreçerina. Salam arkadaşlar.
Onda näme bu günki biziň gepleşik gepleşigimiz ýaňky medisina barada, saglyk barada gürleşeliň. Sebäbi Türkmenistanda gaty bir şu wagt möwç alýan bir gowy habara däl, şol şeý diýip aýdaýyn-da, möwç alýan bir habar bar. Olam gaty gowy, gowy zat däl. bütin Türkmenistanyň ähli welaýatlaryny diýen ýaly näme üçindir diňe aýal-gyzlaryny çagyrýamyşlar ginekologiçeskiý oddeleniýelere, keselhanalara, hassahanalara diňe aýal-gyzlary çagyryp, şo ýerde analiz edýäs diýip aýdylýan zadam rak keseli köpelipdir, indi şony barlaýas diýip aýdýamyşlarda. Ýöne o taýda başga zatlar ýatyr. Rak keseli diňe aýallarda bolup bilmeýär, şeýlemi? Rak kesel erkeklerde-de bolup bilýär. Ýöne näme üçindir aýal gyzlary ýaňky nädogry habar bilen Şeý diýip aýdaýyn, nädogry habar bilen rak keseli barlaýas diýip, aýal-gyzlaryň ýaňky ýuka ýerlerinden mazok alyp, şeýdip barlap goýberýämişler. Ondan aýdyş eşdişimize görä, girip-çykan oçura durup, ýaňky koridorlarda adamdan doly diýýärdi, aýal-gyzdan. Şolaryň aýdyşyna görä, medisina ýaňky aseptika, antiseptika diýip bir zat bar, şony göz öňüne tutulman işleýän ekenler, sebäbi gelin-gyzlaryň aýdyşyna görä, şol bir instrumentler bilen hemme gelin-gyzlara ulanyp çykypdyrlar-da, bir on-on bäş sany gelin-gyz giripdir. Şolaň şolaryň arasynda her bir giren ýaňky pasiýendiň arasynda instrumentlerini çalyşmaly, obrabotka edilmeli. bu özem ol mnogorazowy instrument bolsa, tim boli olary ýaňky güýçli ýaňky atmosferni dawleniýede näme etmeli, obrabotka edilýär. Güýçli iki ýüz gradus temperaturada. Ondan olam edilmeýän bolsa, diýmek, şu ýerdäki meni bir gynandyran zat, ähli gelin-gyzlara şu bir instrumentleri ulanýany, ulanýarlar diýip aýtdylar-da. Indi şu zatlar çynmy, nämeler siz bilýän zadyňyz bar şu barada, eşitişen zatlaryňyz barmy, alan habarlaryňyz barmy? Şony soraýyn diýdim sizden. E, Fatma birinji söz bereliň, e, belki işliräkdir, gitjek, goýjak ýeri bardyr. Eşden zatlaň bar bolsa Fatma.

Bolýa.
Indi gelýärmi ses? Gaty gowy gelýär indi.
Şu aýdanlaryňyza men goşulýan, goldaýan. Dogrudan hem şu Türkmenistanyň içinde şuň ýaly wakalar köp bolýar. Aýal gelinleriň arasynda şu doktora gidende-de ženski diýýärler-de bizde. Bärde köp zady aýdyp otursaň, ýaman kän ýörde, soňky günlerde bizde Türkmenistanyň içinde gaty gynançly bir ýagdaýda ol zatlary agzyňa diliňe aýdar alar ýalam däl, sebäbi Türkmenistanyň içinde ýaş gyzlarymyz gaty köp zaýalanýar, on üç, on dört, on bäş ýaşyndaky indi perehodnoý wozrostda geçen gyzlar köp zaýalanýar.

Gerçi keseller ýokuş ýagyp gyzlara, gelinlere bir zat önemlisem bir de erkegem bar onda. Ýöne näme üçindir de Türkmenistanyň içinde o erkekleri bu ýaly etýän işleri hakda hiç kim aýdan ýok. Biz soňam ol edilýän o ýaly zatlar bolan wagtynda erkekler liçeni alýarlar kanyşna olaram. Ýöne ol zat erkeklerin alýan liçenýalaryny gizli saklaýarlar. Anonimni liçenýalar bar, anonimni Analizler etýärler olar erkekler näme üçindir ortada aýdylany ýok şol zatlar hakda. Muny garap dursaň ol köp zada erkekler hem winabat. Özem ýokarda oturan iş işlep ýören erkekler bar ýerde. Polis diýä, mhme diýä ýene näme diýä elinde da hemme halk olaryň elinde hazirki döwürde garap dursak otuz ýyldan bäri şu milisiýalar diýenem beýlekisi diýe ýokarda oturan adamlaryň elinde halk.

Ol zat köpelerem. Soň diýdiler, Gorkýaňam, öz çagalaryňdan gorkýaň. Dünýäde jemgyýetiň içinde normalny maşgalaram tozalyp gidýär, normalny çagalaram buzulyp gidýär. Bu nähili nesil bolýar? Bu düşüniksiz zatlar bolup oturan. Ýöne ortada näme üçindir bu hökümedimiz ýenem ogul kesellere rak gelýär. Ine men eşiden zatlarym şu, analizler hakda aýtsam, belläp geçeýin ýene bir gezek, erkekler köpräk zenabat bärde, ýokarda oturanlar hem meselem zenabat emekär şolar. Näme üçin olaryň edýän işleri hakda aýdylan ýok, näme üçin olaryň analizleri anonimni diýlip aýdylar, alynýar, anonimni edip içenýäsi berilýär, näme üçin bu zatlar edilýär, men Şu soragy sorag. Beresim gelýär, dogna şulardan aýtjak zatdan şulardan ybarat. Mhm. Bolýar. Dogry aýdýaň Fatma, käbir zatlar geň galdyrýar dogrudan hem näme üçin diňe aýal gyzlar çagyrýarlar eger rak keseli barlaýan bolsalar we näme üçin diňe aýal gyzlaryň ýaňky e, jynsy organlaryny barlaýarlar. Näme üçin beýleki organlary barlanoklar? Ondan hem e, alynýan analizleriň özi diňe mazok alýan bolsalar, diýmek, diňe aýal-gyzlaryň jynsy e, gatnaşyklar arkaly geçýän ýokanç kesellerini barlaýan bolmaly. Ol rak keseli däldi. islendik ýaňky infeksion keseller bolup biler, bakterialny keseller bolup biler. Şo şoňa görä şony bar şony barlaýan bolmaly. Ýöne diňe oň bilen çäklenmek bolmaýar. Eger şony barlap indi şo kesel aýdaly şo barlan keseller çykdy diýenler çykaýanda da Türkmenistanda bir ýok derman bolelimik ýok. Eger şo keseli bejermeli bolsa, bir topar çykdajy, ýene-de türkmen garyp üçin, öz iýjegini tapman oturan adam üçin, maşgalalar üçin gaty ullakan bir çykdajy bolýar-da. Indi şony şolar ýaly ýagdaýda buňa men köpçülikleýin şo keseller ýaýran bolsa buňa epidemiýa diýilýär. Epidemiýa bolanda bütin Türkmenistanyň hemme ýerinde bar diýmek. Indi şol şol ýagdaýda epidemiýa bolan ýagdaýynda hökümet öz üstüne almaly. Ýaňky biziň saglygy goraýyş ministrligimiz bar. Prezidentden garaşsyz bolmaly. Özi öz üstüne almaly. Öz üstüne almaly. Nirä çykmaly bolsa çykmaly. halkyny mugt derman däri bilen şol bejer şo keselleri bejermek üçin haýyş etmeli, ýüz tutmaly, habar etmeli, ýaňky kileläp däl, tonnalap derman almaly, almaly bolýar-da. Onam hökümet öz üstüne almaly, şol bejergiler mugtuna bejerilmeli. Ýaňky epidemiýa ýagdaýynda mugtuna bejerilmeli. Bütin Türkmenistanyň halky. Özem o ýerde diňe aýal gyzlar hem däl. Indi käbir ýokanç keseller bar, çagalaryna da geçip bilýär. Şol bir öýde ene atada şol keseller bar bolsa, islendik kesel, ýokanç keseller şu çaga da geçip bilýär. Nek esasy käbir e, nemeler barada aýdyň. Veneriçiski keseller bar. Ine şol weneriçeski keseller ony rengeniň üsti bilen bilmek hökman näl, o gerek däl ol. Ol ýaňky analiz alyp bolýar. Analiziň üsti bilen mazog alyp bolýar, şolaryň üsti bilen bilip bolýar. Käbir simptomlaryň üsti bilen bilip bolýar. Indi Eger şo ýagdaýda şol kesel bejerilmän galsa, çagalaryna geçýär. Şo çagalarda-da ýaş başyndan şo keseller bolýar. Onam bilmän ötüşdirip ýörýänlerem köp. Gaty köp adamlar bilmän ötüşdirip ýörýär. Onuňam stadiýasy bar, ýörite ýaňky birinji stadiýa, ikinji, üçünji stadiýa, dördünji stadiýa şoňa gidýär. Iň soňky stadiýasam şo bejerilmän neme edip ýörse, ýaňky endamyna ýara çykyp başlaýar-da soň her hili. Ine şo barada gysgaça aýdaýyn diýdim, häzir Tuwçada söz bereliň, belki seňem bilýän zatlaryň bardyr. Gelin-gyz, näme üçin gelin-gyzlary diňe çagyrýarlar? Rakdyr öýdýäňmi senem? Şo halkyda rak keseli diýip aýdypdyrlar diýýär. Şo çynmy? Hawa, şu myş-myşlar köp gelip başlady-da, şuňa hazir, eee, menem düşünip bilem ýok. Bu mesele meniň bildiýime görä,

Hawa. Näme näme üçin bular muň ýaly edip oturan menem düşünip bilem ýokda. Ýaňa şurada Fatma abla belläp geçdi 10 13 15 ýaşynda gyzlar bozulyp oturan dep. Köp eşitdik muň ýaly. Köpem taksiçiladan eşitýäs. Taksiçilaň naçnoý nämesi bolany üçin gijelerine işleýäni üçin köp taksiçiladan eşitýäs. Şuň ýaly hazir bir baralginde näme çykan şu kysymlap içýärler diýe baralgini içip eden işlerini bilmeýärler diýe özlerem ýaşuly adamlar bilen beraber boladylar dep eşitdik köp gyzlarymyzy. Indi şundan soň kesel ýaýrady dep düşünýän men. Şun ýaly bir venerisk keseller ýokuşyjy keseller. Gaty gynandyryjy.

Hawa, bolup biler ýaňky türkmenler hem ine özümiz bilýäs-de, eger şu wagt ýokanç keselleri, weneriçeskiý kesellere barlaýas aýal-gyzlar diýse barmazlar. Sebäbi käbir gelin-gyzlar bardyr, gaýynly-gelinli, nemeli, gaýynataly, gaýyneneli, Märli maşgalaly zatlydyr. Sen weneriçiski keseliňi barlajak gel diýse gidermi? Şolar gitmez. Şoň üçinem özleri ýörite rak keseli barlaýas diýip çagyrýan bolmaly. Onuň rak keseli barlaýas diýip çagyryp, mazok alyp gaýdýan, mazok alyp goýberýän bolsalar, diýmek, göz-görtele bu ýerde bir bir zatlar bar-da, nädogry bir işler edýärler. Ýaňky e, seň aýdyşyň ýaly mazo galyp diňe bir konkretny bir keselleri bilip bolýar. Bir sany aýmaly keselleri bilip bolýar, infeksion bolsun, bakterialny bolsun, jynsy ara gatnaşyklar üstü bile geçýän keseller bolsun, olary bilip bolýar. Ýöne rak keseli beýdip bilip bolmaýar. meselem olar diňe mazok alýan bolsa ýüzleýje barlaýan bolmaly eger rak keseli barlaýan bolsa onda turbalarda ýaýyşniklerde de olar hem barlamaly bolýar da žensk urdan barlaýan bolsalar ýaýyşniklerde de rak döräp bilýär turbalarda da matkaň özünde de şeýkada da wlagaliçede de hemme ýerde rak keseli döräp bilýär ýöne olary barlamak üçin meselem ýaýyşniklere ýa trubalara baryp bolmaýar-da nime bilen. Mazok alnan paloçka bilen bilip alyp bolmaýar, bilip bolmaýar rak keseli. Ony bilmek üçin hem ýa skopiýalar edilmeli, ýa tomografiýa edilmeli, ýa CAT scan, MRI şolar edilmeli. Indi şeýleräk edip bilip bolýar-da, rak keseliniň üstüni açyp bolýar. Bu beýleki organlar hem edil şonuň ýaly. rak ragy diýip rak barlaýar diýýän bolsalar diýmek başga organlar hem barlamaly rak diňe bir jenski organda bolmaýar hemme organizmde näçe organ bar bolsa hemmesinde rak bolup bilýär ine şoň üçin e, aýal gyzlary ine siziň aýdyşyňyz ýaly diňe şu veneriçiski infeksionny bakterial şol ýaly keselleri e, üstüni açmak üçin e, barlaýan bolmaly ýöne Ýene bir zat bar da ştaýda. Eger şol keselleri aýallar diňe aýallarda barlaýan bolsalar, erkeklerde-de bolup bilýär. Şo ýaňky veneriskiý keseller bar. Näme üçin erkekleri barlamaýarlar? Sebäbi ýene-de ýokuşýar ol. Sen tutup şony bejereniň bilen bir aýaly bejereniň bilen erkegini bejermeseň ýene-de geçýär ol. Ine şo tarapy bar. Bir taraplaýyn bejermeli däl-de, iki taraplaýyn bejermeli. Eger barlaýan bolsalar iki taraplaýyn barlamaly. Hem erkegi hem aýaly. Ine men näçe ilerek aýtjak datlym. Ýöne Oleçak. Sözüňiz.
Aýdyp ber, aýdyp ber. Ha, bu Türkmenistanyň hökümeti sadece bu kesellerde hem yani köp büyük kuşan keselleri üstüne yapıp üstünü kapatıp geliyorlar. statistikasyny bermeýärler, dogry düzgün liçeniýe bermeýärler. Meselem, ine siz Amerikada, Amerikada ýaşaýaňyz, şunuň ýaly spid keseli bolsun, ýokuş ýaly keseller, wenerikis keselleriň statistikasy barmy, berilýärmi şunuň ýaly? Bar, bar statistika. Ony göni onlaýn girip, Google-a girip göräýmeli. Sebäbi ene Amerikada meselem näçe sany adamda spid bar, näçe sany HIV e, bar, ýa bolmasa näçe prosent beýleki gepatit keselleri bar. Gepatit A, B, C, D, E olar şol gepatit keselleriň 5 görnüşi barda. Indi şolaryň statistikasy hemme zady baryp açyp girip okap bolýar. bilip bolýar. Ýöne e, meselem ösen döwletlerde nähili alnyp barylýar? Meselem HIV bolsun, ýa bolmasa HIV diýmek, ýagny e, näme? Wiç, orçasy wiç bolýar-da. Ondan indi şol Keselleriň, meselem, bir adamda şo kesel çykdy, aýdaly, spid keseli çykdy. Indi şol spid keseli çykanda şol adam uçoda alynýar. Uçoda alynýar, bu ýerlerde bir ösen ýurtlarda hiç bir geňem görülmeýär o zatlar. De ol statistika, geňem görülmeýär. Eger şol adam şol adamda şo kesel çykan bolsa, HIV ýa spid keseli çykan bolsa, ony uçoda alýarlar. Onuň bunu wraç bellenen, ýaňky öz wrajy bar-da, şo wraç wagtly-wagtyna gelmäni tabşyrýar. Ine, wagtly-wagtyna etmeli işlerini tabşyrýar. Profilaktika, ony etmeli, bunu etmeli, almaly dermanlary we wagtly-wagtyna başga bir üýtgeşik bir zat bolup geçýän bolsa, başga bir üýtgeşik simptomlar dörän bolsa, olary baryp aýdyp durýar doktoryna. Olam doktor derman ýazyp durýar. Bular postoýanny nimedege bolýar, mydama alyp nablüdeniýe astynda bolýar. Göz astynda bolýar-da. Baryp durmaly, derdiňi aýdyp durmaly, liçeniýe gerek, alyp durmaly. Onuň bular çagany mekdepde birinji klasda öwredilişi ýaly, ony etmeli däl, buny etmeli, özüň zubnoý şotkaňy hiç kim ulanmaly däl, seň britwaň bar bolsa hiç kim ulanmaly däl, platensaňmy, çemçäňmi, kruşkaňmy, nämäň bolsa seň aýratyn ulanmaly. Sen bir maşgalada maşgala bolup ýaşaýanymyza seňki aýratyn bolmaly. Seniň zadyňy hiç kim ulanmaly däl. Ine şular ýaly ýagdaýlar. Meselem, käbiri şeýle sorag berýär-de, sorag bolup biler, ine, watandaşlarymyza-da döräp bilmegi mümkin. Spidde ýa WIC-de, şu gal tualetde bir tualet ulansaň geçip bilýärmi diýip. Ýok, onda geçip bilenok. Bir tualet ulansaň geçip bilenok. Ýöne şol spid ýa WIC bar adamyň özi tualet ulanansoň süpürip dezinfeksiýa edip gaýtsa gowy. Özünden soň, ulanan soň, ya kran ulandım mı, ulanan soň, bir dezinfeksionny salfetkalar var olsa, yuvup, nime dip süpürüp kaysa govu. O zatlar etse. Yöne geçip bilen ok on yan nemelerden. Esası geçiyen zatlar yan ganın üstü bilen, cıntı katnaşıklar üstü bilen, şular yalı, ya operasiya olanına, instrumentlerin üstü bilen, ya diş, diş doktora varanına, dentiste varanına, diş instrumentlerinin üstü bilen geçip bilen, şular yalı yağdı. esasy geçýän ýollary. Ine şony aýdaýyn diýdim. A veneriçiski keseller bolsa, ýaňky öz çagasyna da geçip bilýär. Maşgalada oturan nimeden bolsa. Ýöne tapawutlylygy näme? Veneriçiski keseller bilen spid ýa wiç keseliň tapawudy veneriçiski keseller bejerip bolýar. Çellem. Antibiotikler bilen bejerip bolýar. Gowuja leçeniýe berseň bejerip bolýar. Ýa bir hepde 10 gün içinde. Ýöne bu ýaňky spid bilen wiç bu keseli bejerip bolmaýar-da, buny diňe pod nablüdeniýem saklap bolýar. Şo bir duran ýerinde durup keseli beterleşmez ýaly, başgalara ýaýramaz ýaly göz astynda alynmaly. Birem şol şo durnukda bir dur, bir durkunny saklap bolýar. Ýa beterleşme ýaly. Ýöne e, beterleşip biler eger de şol adamda sebäbi immun immun immun sistemasy zaýalanýar. Şol immun sistema pis derejä gelse, näşe aşak düşse, Şonda-da başga keselleriň ýokuşmagy mümkin. Islendik kesel, içagyry kesel bolsun, başga wirusny kesel bolsun, infeksionny bolsun, bakterialny, islendik kesel ýokuşyp bilse, ýokuşsa, şol adamyň organizminde göreşmäne güýç ýok. Indi şu manyny berýär, şol organizmiň güýjüni öldürýär, şu spid bilen wic. Şonuň üçin hem göreşmäne ýagdaýy bolmansoň, şo başga keselden ölüp bilýär. Ol spid bilen wiçden näl. Başga kesel ýok şonuň üçin organizmiň pesligi üçin, gowşaklygy üçin adam göreşip bilmän şo kesele garşy şondan ölüp bilýär. Ine şeýleräk e, bir gysgaça karakteristika bersem, spid bilen wiçiň ýagdaýy şeýleräk. Indi e, bu goýjak, aýtjak, goýjak ýene zatlaryňyz bar bolsa, O bir otuň üstünden e, oňat belläp geçdiňiz ol içeriye e, immuniteti düşük bolýan bar dediňiz, dogrumy? Düşýär dediňiz. Häzir Türkmenistanda ýa- nol derejede immunitet deseňem bolýar. Halkyň içinde çagalarda i- ýemişin, ýagny ýeýjek zatlarynyň witamin azyny geçen gün e, HSM kanalymyzda paýlaşdyk. E, nämäniň hyýar, pomidor, iň ýagşy e, näme Hazir mewsimi-de şu zatlaryň alma diýýär. Şu zatlar ýene üstesine gymmatlap giden. Soň bu ýagdaýda nähili immunitet bolsun çagalarda? Ýani ýetginjeklerden bolmaýar, ne toke çagalarda. Şu belki şular şuň ýaly kesellere getirip bilýändir. Hem dogry düzgün liçeniýe berilmeýär. Profilaktika liçeniýesi berilmeýär. Soňam immunitetiň düşükligi hem üst-üstüne keselçilik köpelip gitdi diýip düşünýän men.
Hawa bolup biler eger adam wagtly wagtyna gerekli witaminleri almasa, gerekli minerallary almasa organizm gowşap başlaýar. Gowşadygyça-da islendik keselem ýokuşyp biler. Organizmiň göreşme ukybyny ýitirip başlaýar. Ol o sebäplerem bolup biler. Onam esasanam soňky döwür köp eşdilýän zat şu ýaşlar esasanam jynsy gatnaşyklary yzygiderli dyngysyz şolar bilen zanimats edýärlerde. Onda bularda öwredilmeýär. Ýaňky ulanmaly garşy ulanylmaly kesel geçmez ýaly ulanylmaly ýaňky zatlar bar. Şolary ulanmany bilenoklar. a ýa-da üstüsini abort etdirýärler, olam yzy galdyrýar, türk ýaňky gelin-gyzlaryň ženski organlaryna yz galdyrýar, yz galdyrýar diýmek, trawma galdyrýar. Şo yz-yzyna abort etmegem gowy zada getirenok, sebäbi ýaşy kyrkdan geçensoň onda rak keselleri döräp biler, başga sistler döräp biler, ýaňky näme oňa türkmençe näme diýilýär, oňa obrazowaniýe borçatyny aýdaýyn-da, opuhallar döräp biler. Ine şol şolaryň hemmesi soňa waka, ýaňky raga da eltip bilýär. Sebäbi bir sist dörese, onuň dobrokachestvennymy ýa zlokachestvennymy şo ragyň bir görnüşi umumy ady rak diýip aýdylýar opkol diýip aýdylýar başga dilde ýöne şoň dobrokachestvenny ýa zlokachestvennydigini diňe ýaňky bir pincet neme bilen bölüp alyp biopsiýa edip ony analiz edip bilýärlerde gistologiýa ugradýarlar ab laboratoriýa şo ýerde analiz edip dobrokachestvenny ýa zlokachestvenny aýdyp bilýärler ine şolar ýaly ýagdaýlar

Şu 30 ýylyň içinde bolan zat bu, garaşsyzlykdan bolan zat. Ýadyma düşýär, bir maşgala şu ýaly keseliň üsti ýüzünden aýrylyşdy. Birinji aýal bilen aýrylyşyp, ikinji aýala öýlenýär. Ýaňky oglan polis bolup işleýär. Ikinji aýal bilen ýaşap başlaýar, soň bu kesel bolýar, şol infeksion jinsi kesellerden ýoka düşýär, da nirde bolsa hem belgisi ýok. Anonimli liçeniýa alýar, ikinji aýalam gidýär. Şu polis işinde işlem döwri dözüm hem şu polis işinden hem gowuldu şu sebäpli şu maral saýadam. Ama öyle gowdular onu. Yöne hiç kim aydan yok şu inen näme üçin gowulan işten çıktı diýdiler. Sesin gidip durýar. Ses gidip durýar.
Şu zatlar gaty gynanç zatlar ine köp maşgalalar buzly gitdi. Ine meniň özümiň gören, eşidenim ine şu maşgala bir sany. Muny ýaly maşgala näçe sany Türkmenistanyň içinde göz öňüňize getiriň. Hazir bu zatlar polny ýüze çykdy hemme zat görnüp dura. Bu maşgala instituty ine şunuň sebäpli bizde maşgala instituty galan ýok. Şu zatlar üçin hem.
Türkmenistanyň içinde hem gynanjy, gynandyryjy zatlar bular.

watandaşlarymyz-da Türkmenistanyň watandaşlary islendik. Şolaryň hemmesiniň ahlak tarapdanam, ýa medisina tarapdanam, başga ugurlardanam bilimleri pes bolany sebäpli, şu zatlaryň halkyň öňüne çykyp aýdylmaýanlygy sebäpli, şu agitasiýalaryň geçirilmeýänligi sebäpli, şu weneriçeski keselleriň, islendik beýleki keselleriň öňüni alyp bolýanlygy sebäpli aýdylmaýan, leksiýa geçilmeýänligi sebäpli, Biziň watandaşlarymyzyň bilim düşünjesi, bilim derejesi pes, yza galýar. Kesel basyp gidip otyr türkmeniň hemmesini. Islendik bir zat beýleki zada sebäp bolup gidip otyr. Ine şu wagt diýerse, biziň watandaşlarymyzyň bilim derejesi pes bolanlygy sebäpli şu keseller orta çykýar. Bu keselleriň bir-birine geçirip, geçirip, geçirip bir-birine aýlanyp, şeýlip aýlanyp duranlygyny türkmenler bilenok. Türkmen diýsem, bütin watandaşlarymyza diýen. Şular bilenok. Onuň üstesine-de bir-birine ýokuşdyrýarlar. Bejergi alyp bilenok. Ýene bir sebäp, medisinada biziň Türkmenistanymyzyň medisinasynda dermanlar ýeterlik däl. Baram bolsa gaty uly pula durýar. Onam her kim alyp bejerip bilenok, şoň üçinem bu-da gitdigiçe hroniçeski bolup yza galyp gidip otyr. Indi şeýdip ol bir zat beýleki zada sebäp bolup gidip otyr. Olam nämä getirýär, soňundan ölüme getirýär. Hroniçeski bolan kesel iň soňunda ölüme getirýär. Sebäbi süňklerine geçip başlaýar soň. Ýaňky daşda bolanda ýara dörýär diýdimä iň soňky stadiýasynda. Ondan soň süňklere geçip başlaýar. Şu sifilis diýip bir kesel bar. Ine şolar adamyň süňküni soň iýip başlaýar. Şol iň soňunda postelde ýatýar. inwalid bolup. Düşünýäňizmi? Ine şol bejerilmän bejerilmedik keseller şeýdip şeýdip şeýdip gidip oturýar. Indi indi bu ýaňky Fatmaň aýdyşy ýaly maşgala bozulýar diýýär. Dogry aýdýar. Bu zatlaryň hemmesi soň nämä getirýär? Maşgalaň bozulmasyna getirýär. Maşgalalar şeýdip dagaýar. Bizde büs-bütin maşgala ýok. Bütewi bir maşgala ýok. Ýa adamsy şeýledir, ýa aýaly şeýledir, ýa bile hemmesi şeýledir. Gepiň gysgasy gepler, sözler alşanok, ýa bolmasa-da şu zatlar okadylmaýanlygy sebäpli, obşestwa, bütin jemgyýete ýetirilmeýänligi sebäpli, şu zatlaryň öňüni almalydygyny aýdylmaýanlygy sebäpli biziň watandaşlarymyz kör zehin galýarlar. Okadylanok, öwredilenok. Yani şol sebäplem şu keseller köpelip, artyp gidip otyr, artyp gidip otyr, artyp gidip otyr. Bunu sanasaň sogaby yok. Yzynda hiç bir nemesi yok. Gutormaya. Yayran kesellerin adını sana otursan gutormaya Türkmenistan'da. Hem mesela
Üçünji medisina hakynda gürrüň açdykda meseleleri orta çykardyk. Men hem şu pursatdan peýdalanyp, siz medik bolanyňyz üçin size sorap berjek. Häzirki Türkmenistan aýna parahorlugyň ýüzünden, bilimsizligiň ýüzünden saglyk sistemasy çökdi, çökmüş durumda hazir. Täze Türkmenistany siz medik bolarek nähili göreňiz? Täze Türkmenistanda medisinany, saglygy?
Menä Türkmenistanda medisina bar diýip aýdyp biljek däl. Ýok, täze Türkmenistanda. A, täze Türkmenistandamy? Täze Türkmenistanda düýbünden täzelemeli. Düýbüne gönüp, orak bilen ormaly düýbünden bar zat aýyrmaly. Sebäbi hiç zat ýöränok. Şol köp men özüm mejik diýip ýörenden köpüsiniň özüne terbiýe gerek. Köpüsiniň özüniň moralyny düzetmeli, mentalitetini düzetmeli. Diňe pul bilen edip bolanok, diňe pul pul diýen zady öňe üstüne şeýdip atanak çyzmaly şolaň beýnisinde. Pul bar bolsa şonuň üstüne atanak çyzmaly. Şo puly aýyrmaly, diňe ak ýürekli işlemäni öwretmeli. Bulaň medik diýip ýörenleň özüne bilim gerek. Sen neme Avicenna sen neme berdiňä, kasam berdiňä. Sen kasam içýäň-ä. Men ak ýürekli hyzmat ederin diýip. O taýda pul hakda gürrüň ýok. Şol puly beýnisinden aýyrmaly adamlaň. Diňe medisinada däl, ähli bilimde-de şeýle, beýleki pudaklarda-da şeýle. Hemme ýerde pul, diňe gözleriniň öňünde pul, pul, pul, pul, pul. Sen puluň bar ýerinde, korrupsiýaň bar ýerinde iş ýöremeýär. Adamlaň diňe neme däl, saglygyny gitdirýäň sen. Adam seň jany eliňde. Sen beýleki meselem aýdaly. Men ýaş wagtlam şeýle düşünýärdim. Meselem inžener inžener okuwyny okap ýörenler bardyr, ýa bolmasa mugallymçylyk okap ýörenler bardyr, pedagogiçiskini ýa matematika ýa himiýa islendik başga parikmaher islendik powar tapawudy ýok. Şol şolaryň hemmesinde men pikir edýärdim, Olarda kän ýalňyşrak okasaňam, üçlüge, ikilige ýa dörtlüge eýle bahalaň pes bolsa-da, bilimiň gowy bolmasa-da, onuň zyýany ýok. Ýöne medisina ugurdan okan adamyň öz güýjüne okamaly, özi höwes bilen okamaly. Şoňa höwes bilen şol wezipäni, şol professiýany söýýän adamlar barmaly diýip düşünýärdim. Diňe şol adamlar gowy okamaly, şol okasa adam ölmez diýip düşünýärdim. Sebäbi adamyň jany sen sen jogapkär. Adamyň jany seniň eliňde. Ol sana edil Hudaýa ynanan ýaly gelýär. Maňa maňa şu kezelim bejerip ber diýip. Ol sen sen sen şol kubugyň öňünde ofitsiantyň öňünde sen and içip aw ýaladyň, kasam içdiň. Men ak ýürekden bejererin öz wezipämi, öz professiýamy men e, näme bolaryn? E, näme diýilýär oňa? Predanny. E, Ýadyma düşenok şu wagt. E, e, men şoň ýalyk bolaryn, wepaly, hä, wepaly bolaryn diýip, näme etme, kasam içýäňde, onuň sen seniň okan ugruň medisina bolsa, sen şony pula gutarmaga hakyň ýok. Sen bir zat, bir, bir, bir temany ýitirseň, şo taýda bir gün okuwa gelmeseň, bir gün okuwa gelmeseň, bir tema ýitýär. Dogry dämi? Sen şony bilmeseň, sen bolanok şol. Ine, şonuň üçin diýen, men şeýle ýaşlykda şeýle pikir edýärdim. Medisina diýilýän zatda adamlar diňe höwes bilen barmaly, öz uky bilen okamaly, öz höwes bilen hem gutarmaly, pula dälde. Sebäbi adamyň jany seň eliňde diýýärdim. Emma o diňe beýle bir däl eken, men ýalňyşýan ekenim. Men ony ýaş wagtlam şeýle pikir edýän. Emma ähli pudak şeýle bolmaly ekeni. Indi görüp otursam, beýleki pudaklar agsaýa welin, birinji bilim, birinji bilim agsaýa welin, mekdeplerde çaga baranda hemme zady şyrkyldadyp öwrenip durmaly, bilip durmaly. Mekdebe baran, intek mekdebe barmanka, enesiniň öýünde intek mekdebe barmanka, üç ýaşyndan ýaňy dili gürläp başlandan, hemme zady öwrenmeli eken, hawa, sadikden başlap. Şonuň ýaly ähli pudakda-da öz höwesiň bilen, öz bilimiň bilen, hyjuwyň bilen okamaly ekeniň. Ine, şonuň üçin şu korrupsiýany biz aýyrmasak, Türkmenistan döredip bolmaýar täze Türkmenistan. Korrupsiýany düýbünden aýyrmaly. Medisinanyň düýbünden aýyrmaly. Bilimi düýbünden aýyrmaly. Islendik beýleki pudaklaryň hemme şoň ýaly. Harbylar hem şoň ýaly. Bar zat täzelemeli. Bar zat täzelemeli, täzeden gurmaly. Täze çüýrän. Çüýrän, şeýdip tutsaň eliňe gelip dur, gopup dur. Çüýrän hemme zadymyz. Ine, mene şeýleräk jogap menine. Köp sag boluň. Dogry aýdyp geçdiňiz. Täze Türkmenistanda medisinanyň düýbünden Hatta köne Türkmenistanyň medisinasyny düýbünden çapyp atyp täzesini gurýas. Nesip bolsa, sag bol. Gurmaly.
Sag bol. Ýöne diýsegem biziň şu wagt indi daşary ýurda çykyp bilim alan ýaşlarymyz bar. Medisina ugurdan tüweleme olar gaty gaty güýçli olar tüweleme kandidantskiýini gorap ýörenlerim bar. Üstünde research edip bir üstüni aňtap agtaryp, ýaňky üstüni işläp, täze keselleriň üstüni açyp ýören alymlarymyzam maňa gaty begenýär. Şol daşary ýurda çykyp, öz güýjüni, öz kellesi bilen şeýdip ýörenler gaty kän adam bilýän men. Ýöne bu daşary ýurtlarda okap, ýaňky bilim alanlar puluňa zat ýok. Diňe özüň bilseň-ä seni geçirýärler. Bilmeseňem geçeňok. Ýöne o taýda konkurensiýa gaty güýçli. Ýaňky ýaly bir research etmek üçin, bir ýaňky bir zadyň üstünde işlemek üçin, täze bir zat açyş etmek üçin, bir keseliň üstünde zat bolsun, açyş etmek üçin seniň konkurensiýaň kän. Hytaýdan birinji bilen Hindistandan ikinji bilen. Şu iki ýurt medisinada hiç kimi öňüne geçirenok. Meni meni diňe beýleki döwletleriň gürrüňini edemok. Men diňe şu Amerikan gürrüňini edýän. Şu iki döwlet Hytaý bilen Hindistan medisinada hiç kimi öňüne geçirenok. Sapaklaryny diňe bäşlik okaýarlar. Özem kiçijiklikden taýýarlanýar. Bular bar-a, edil nämä taýýarlanýan ýaly-la. Kiçijiklikden taýýarlanýarlar. Çagalykdan. Diňe okamaly, okamaly, okamaly, okamaly. Enesi, atasy taýaklap durýan bolmaly-la. Okamaly, okamaly, başga hiç eliňe telefon almak bolanok, kompýuterlerde oýun oýnamak bolanok. O daşarlarda, diskotekalarda dostlaň-joralaň bilen gezişip ýörmek bolanok. Diňe kitap. Okamak, okamak we ýene-de bir sapar okamak. Lenin aýdyp geçipdir. Ne şon ýaly. Ştaýnyň çagalar şon ýaly. Ana, ana şo
konkurensiýa dediňiz, men her zaman aýdyp geçýän şuny, konkurensiýa bolan ýerde ösüş bolýar. E, elbetde, elbetde. Konkurensiýa bolan ýerde ösüş bolýar. Biz çaga kak mekdepde mugallymlar aýdardy şu sapak geçemizde. E, kapitalist döwletleri diýip birinji bilen Amerikany göz öňüne getirýärdiler, mysal getirýärdiler. Kapitalist döwlet näme üçin ösüş bar diýýär. Mugallymymyz aýdýardy. Näme üçin? Sebäbi diýýär, e, bir sany maşyn çykarýan zawod ýok diýýär. Birnäçe sany maşyn çykarýan zawod bar diýýär. Onuň bu zawod diýýär, beýleki zawod bilen ýaryşýar diýýär. Bu öz maşynyny gowy edip çykarýar, buň buň maşynlary gowy geçýär. Bulam mundan galmajak bolup, indiki ýyl bu-da başga hili tipde maşyn çykarýar. A, buňa maşynlar geçip başlaýar, ondan muňky aşak düşýär, ine şoňa diýilýär diýip aýdyp berýärdi, konkurensiýa diýlip. bir-birine galmajak bolup. Şoň üçin hem ösüş başga ýurtlarda diýýärdi. Ýöne gynansak-da, biziň şo wagtky döwürki mugallymlarymyz dogry aýdyp geçýän ekeni. Gizlemän. Käbir mugallymlar dogrusyny aýdýan ekeni. Ýöne käbirler ine soňky döwürki mugallymlar ony aýtmaz. Kapitalist diýse, ine gaty erbet döwlet diýip gaýdardylar. Hawa. Döwlet döwlet hawa. Görnäýmäň, baraýmaň. Hawa. Olaryň halkam garyp ýaşaýar, bize gözi gidýär diýip.
Bulam jahillikden. Hawa, şony bizi bizde ýigrenç döretmek üçin hem aýdýardylar käbirleri. Bizde ýigrenç dörediň şo döwlete diýip. Ýöne biziň bir şu taryh molumymyz bardy. Dogrusyny aýdýardy. Dogrusyny aýtýardy. Sebäbi neme ýaşam ýaşam ulrakdy on sebäbi ol 48-nji ýylda student ekende şo taýda Aşgabatda 48-nji ýyly ýer titrände de aýagy e, neme edip bir aýagy ýokdy e, neme pişekli gelýärdi mekdebe ýani şo ýadyma düşýär şo dogrusyny aýdýardy bize konkurensiýa diýildi konkurensiýa diýilýän zat şoň ýaly bolýar diýýär şoň üçin ösüş bar diýýärdi Seň döwletiňde diýýärdi, meselem Türkmenistanda bir sany maşyn çykarýan zawod bolsa, ol hiç wagtam ösmez, şo Moskwiç çykarýan bolsa, şo her ýyl şo Moskwiç çykarar oturar diýýärdi. Ine şeý diýýärdi. Her pudakda, her nämede ösüş üçin konkurensiýany döretmeli täze Türkmenistanda. Soňam ýaňa belläp geçdiňiz, Türkmenistanda Türkmenistanyň näme

Näme-de,
türkmen saňa, Türkmenistan saňa bilim berip bilmese, sen gitmeli bolýaň, gözleginde bolmaly bolýaň.
Dünýäni gezýäň, gözleýäň. Nirede adalat bar diýip şony gözleýäň. Adalat bar döwletleri gaty kän. Şonuň üçin hem sen okasaň, ýoluň açyk. Mydama. Okaber, gel okaber. Ine daşary ýurtlarda dagy şu Türkmenistanda 35 ýaş, 30-35 ýaş çen rugsat berilýär okamaga institutlarda. Soň soň galan näme 36 ýaşadyň da sen garrymy? Ýa sen ikinji ikinji sort adam bolýaňmy? 35, 36, 37 ýaşasaň sen ikinji sort adammy? Men kyrk ýaşymda çagalam ulaldy, barjak, okajak. Näme meň näme näme kemçiligim bar beýleki ýigrimi ýaşlylardan meň nä yza galar öýdýäňmi? Nämäňden gorkýaň? Meni okuw alasyň gelenok. Näme üçin? Şoň ýalyky bir tupizm girdipdirler-de, şeýle bir tupoý zakon sokupdyrlar-da. Otuz bäşden, otuzdan soň girip bolanok institutlara. Ýetmiş ýaşda jogabilenler bar. Bar, bar. Bar, okaber, sen beýleki ýaşlardan, ýigrimi ýaşlardan ýygy galaňok dämi? Sen höwesiň bar dämi? Git-de oka. Hiç, sen puluňy töle, aýda tölemeli, nime, her kwartalda tölemeli puly bar-da uniwersitetleriň. Puluňy töle-de okaber. Hiç kim saňa böwet bolanok. Gaty, nime, aç-açanlyk Ana şoňa demokratiýa diýilýär. Demokratiýa diýsek biziň watandaşlarymyz gelip kommentariýada sögmeli bu kädiýede demokratiýa diýip. Oňa demokratiýa diýilenok watandaşlar. Söz azatlyk. Täze Türkmenistana medisinasyny ösen döwletleriň medisinasy bilen deň ederis. Şu akylly, bilimli oglan gyzlary, akylly adamlary yzyna gaýtaryp, geler ýaly edip, Şularyň yzyna ýetireris. Täze Türkmenistan saglyk hmm. nemes ösüşini saglygyň. Gaty gaty dogry aýdýaň. Biz olary bar ikilläp garşylar sebäbi olar gaty ullakan iş edýärler häzir. Türkmenistany ösdürjek meni şolar daşary ýurtdaky okap bilim alan ýaşlar sebäbi birinjiden demokratiýanyň ýitini alan adamlar ikinjiden hem näme edeňde nämäniň gowy boljagyny bilýärler, bilimi nähili bermeliligini bilýärler, özleri şo bilimi alansoň, çagalara-da, gelejek nesile-de nähili bilim bermelisin bilýärler. Şoň üçin hem olary hökman almaly, iki elläp garşylamaly. Hiç hili diskriminasiýa diýilýän zat ýok. Aç-açanlyk, ine şoňa-da demokratiýa diýilýär ýene bir sapar. men kommentariýam bozýaňyz näme? Demokratiýa ýokmy ýa sizde diýip, ilki söýýä, soň kommentariýasyna Andiýa demokratiýa bar diýdiňiz diýýä. Hmm. Ana şoňa diýilýär watandaşlar. Demokratiýa diýil. Bolýar. Medisinada Nereye geldik? Öyle çağırıyor. Adışınıza Türkmenistan neresinden tutsan çürep akıp yatan. Bravo.
Hmm, dogry aýdýaň. Düzetmeli, düzetmeli işlerem gaty kän. Nawa, hemmäňize-de jan saglyk dileýän. Şu göreşde yza galmaň. Eee, hökmany biliňizi berip guşaň. Bolýa onda, şu taýda hoşlaşalyň. Aha. Bolýasy. Sag Sag boluň. bol, watandaş.
Sag boluň.
Bolýa sag boluň watandaşlar. Sag boluň Güleç Arena bize. Bolýa.